Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, ürmetli ağalarım ve tata qardaşlarım! Sizlerni kene de Ramazan nasihatımızda selâmlaymız. Bugün men köy hocalığı yerlerine sahip olmaq ve onda işleme aqqındaki mevzunen bağlı İslam qanunı etrafında söz aytmaq isteyim. Köy hocalığı memleketniñ iqtisadiy, ilmiy ve arbiy amanlığınıñ temeli olmasa bile, bu saa ve hususan ziraat, yani topraqnı işletmek saası eñ müim bazisni teşkil ete. Bu saalar olmasa ükümet ve ilerlegen cemiyetniñ de ömür körmesi mümkün degil. Elbette, şübesiz ki, ealiniñ çoqusı bugün topraq işlerinen bağlı degil. Çoqusı insanlarnıñ qazançları köy hocalığınen bağlı olmağan diger saalardan kele. Lâkin epimiz bilemiz ki, köy hocalığı olmadan insaniyetlik yaşap olamaz. Topraq işletüvi, onı kendine mülk etip almaq ve vatandaşlar arasında bölüp bermek, qanunları er bir cemiyetniñ ömürine tesir ete ve eñ müim emiyet bere. Eger de insan aqılı uydurılğan sistemalarğa, nizamlarğa, Bu saanı nasıl şekilde tertiplegenine muracaat etsek, yani bu mesele kommunizmde ve kapitalizmde nasıl çezilgenine baqsaq, mında men tek eki misal ketirmek isteyim. A. Kommunizm topraqnı cemiyet variyeti dey de ve ayrıca birisiniñ qoluna bermekni yasaq ete. Yani topraq em episine ait, em de iç kimsege. Böyle ketişatnıñ utopiyası nevbetteki fakta laf ustalığı ile körüne. Avropada boğday bereketi bir gektar yerden sovetler akimiyeti ögünde altı kereden doquzğa qadar miqdarda çoqqa ola edi, yani yar-yarığa degil, otuz ya da qırq faiz degil de, doquz kere. Kapitalist ülkelerin baqsaq, mında topraq potentsialı realizatsiyasında bu mefküreniñ ne qadar boş oluvınıñ köstergiçi yeterli olğanını şundan bilemiz ki, köy hocalığı ve topraq işlemesi bu ülkelerde dotatsiya, yani bir bahşış sayılır, yani ükümet yardımı tarafından qol tutula. İşte, bugünki künde topraq potentsialında ve köy hocalığınıñ realizatsiyasında insanlıq nizamı ağırlıqlar sınavını keçire. Em şunı şaşırta ki, fuqarelik ve açlıq köstergiçi büyük yer alğan yerde böyle al üküm süre. İslâm dinimiz ise, elbette, böyle müim meseleni çetlep keçmedi. Çünki Allahu Taalâ Quranda dey ki, Euzu billâhi mineşşeytanirracim, Ve nezzelnâ aleykel kitâbe tibyânen li kulli şey. Bu kitapnı Sana er şey içün bir añlatma içün müjde olaraq endirdik. İslâm dini topraqqa saip olmaq, işletmek ve istegenin kibi qullanmaq kibi bir sıra qanunlar tamamladı. Demek başlaymız. Birincisi İslâmda topraq birgilendirüvi. İslâm topraqqa tek eki bergi tamamladı, bular uşur ve haraç. Uşur bu ziraat içün olğan zekâtnıñ bir çeşitidir. O, tek dört asrama ösümliklerde cıyıla, boğday, arpa, hurma ve izüm. Eger topraq tabiiy yolnen suvarılsa, o, cıyılğan bereketniñ onıncı qısmına teñ. Eger de topraq suniy yolnen suvarılsa, demek bereketniñ tek yigirminci qısmı cıyıla. Demek ki, harac bergisi harac olğan topraqlardan aqiqiy toplanğan bereketke baqılmayıp cıyıla. Harac bergisi toplanılğanda topraq damartısından işlep çıqarılğan bereketniñ orta esabı köz ögüne alına. Topraq saipleri uşr ve harac bergilerden ğayrı diger, yani, meselâ, tek birdemlik bergisi, nefaqa bergisi, suv qullanuvı içün bergi ve ziraatnı qazançsız şekilge ketirgen daa diger bergilerden yüklenilmeycektir. Ekincisi, İslam dini boş tiyilmegen topraqnı serbest şekilde işlemesini ruhset ete. İslam devletiniñ er angi vatandaşı, ister musulman ya da musulman olmağan birevi, tiyilmegen topraqnı Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniñ böyle sözlerine köre işlete bile, Kim boş topraqnı canlandırsa, o topraq onıñkidir. Devletniñ boş topraqlar serbest şekilde işlenmesine keder etmege iç aqqı yoq. Aks alda, böyle qanun türlü mana çıqlarınen topraqnen oğraşmağa istegen insanlarğa keder etkeni sebebinden bereketli olğan topraq boş-boşuna tura bilir. Üçüncisi, köy hocalığınıñ topraqları cemiyetke fayda ketirmeyip boş turmaması içün İslam dini topraq saiplerge yerleri işletilmesini emir ete. Böyleliknen İslam dini şunı qararladı ki, saip topraqlarnı üç yıl devamında işletmese, devlet onıñ toprağını başqa birisi işletecekke alıp bere. Müslümanlarnıñ ekinci salih halifi Umar radıyallahu anh'a böyle sözler aittir, Kim topraqnı üç yıl işletmeyip, areketsiz tutsa, ve onıñ yerine başqası kelip abadanlıştırsa, o topraq oña keçer. Dörtüncisi. İslam topraqnı kirağa bermege yasaq etti, yani topraq saibi ya özü işletmeli ya da üç yıl devamında işletmegeni sebebinden tutıp alınmasından qorqsa, şu topraqnı başqa bir insanğa vaqıtınca olsa da bermeli. Bu sözler Muhammad peyğamberniñ böyle sözlerine aittir, Kimniñ toprağı olsa, ya özü, ya da arqadaşına saçtırsın, lâkin kimsege üçte bir, ya da dörtte bir, ya da birde bir laf etişken aşaytqa saqın bermesin. Bugünki künde şöyle al üküm süre ki, bereketli topraqlarnıñ saipleri ne özleri onı işleteler, ne de kirağa bermege birisini tapıp olalar. Bu al devletniñ aşay telükesizligine negativ tesir ete, em de işsizlikniñ köstergiçi yüksek derecege kelüvine yol bere. İslam bu meseleni eñ eyi şekilde tertiplep, em cemiyetniñ, em de devletniñ güllenmesini temin etti. Beşincisi, İslam topraqnen oğraşmağa istegen kimselerge devlet tarafından faizsiz borc bermesini qamün etti. Devletniñ bu borcqa kerekligi olmasa, o onıñ qaytarılmasını talap etmese de ola. Aytıla ki, ekinci salih halifi Umar ibnül-Hattab, radıyallahu anh, Beytül-Maldan iraqlı köylülerge topraqlarını saçtırmaq ve ihtiyaclarını qapatmaq içün qaytarmağa bile talap etmeyip mal bergen. Sayğılı ağalarım ve tata qardaşlarım! Bu beş noqtadan körüne ki, İslam öz devletinde topraq işletüvinden qaytqan bereket azamiy, maksimal şekilde olmasını qayğıra. Bu al ise iqtisadiyatını tedaviyleştire, yañı iş yerleri meydanğa ketire ve devletniñ aşay telükesizligini temin ete. İnsan aqılınen uydurılğan zemaneviy mefküreler insaniyetlikni er bir saası, ziraat saasını da uçurımğa ketirdiler. Em daa şusı bar ki, zemaneviy tehnologiyalarğa baqmadan, fuqarelik ve açlıq isaiyatı dünyadaki eñ pervasız insannı bile deşetçe şaşırtılar.

Kim de menim zikrimden, yani şeriatımdan yüz çevirse, şübesiz onıñ sıqıntılı bir ayatı olacaq, ve biz onı Qıyamet künü kör olaraq tiriltecekmiz. Sayğılı ağalarım ve tata qardaşlarım, aqiqaten insaniyetlikniñ güllenmesi temin etip bu uçurımdan tek İslam çıqara bile. Aydıñız, İslâmnı ve onıñ dünyadaki darqatılmasını kendimizge nimet eteyik ki, bizim ellerimiznen kapitalizm ve kommunizm eziyeti astından insaniyetlikniñ qurtulışını yaqınlaştırayıq ve onlıqnen Yüce Allahıñ razılığını qazanayıq. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.